Nu ka wònye? Nètsɔe be nàte ŋu ado ŋukpem le viwò be ŋkume vɔ ye nàva nɔ wɔwɔm abe naneke medzɔ ene. Srɔ̃nye, nèle tukaɖa wɔm kple ɖeviwo akpa. Màte wɔ ɖeka kple wo to mɔ ma dzi o. Leke mele tukaɖa wɔm kple wo ɖo? Nèkpɔa? Mele agbagba dzem. Mele nye ŋutete ɖe sia ɖe wɔm. Kple susu be mawɔ ɖeka kple ɖevi mawo vɔa? Ɖeko wole abe ame mabuviwo ene. Ɖe nèsusui be anɔ ɣli dom ɖe woa ta kple gbe sesẽe ye awɔe be woalɔ̃ nyawò gbɔa? Nenemae nèsusua? Srɔ̃nye nyemenya lee magagblɔe ɖo, lɔ̃ be dze agɔ zi ɖeka tetie. Hum. Ɖe asi le ŋunye mavo. Dzo yi viwòwo gbɔ. Dzo ne nàyi viwòwo gbɔ. Medo taflatse, enuwo nenyɔ ko gblɔm nya mele.
Ɖe nènya lee ɖevi mawo dzena agbagba be yewoado ŋukpem le aƒeya me ɖoa? Nye mate ŋ xlẽ zi nɛnɛ ye. Medze agbagba zã gbe blewu. Be matsɔ wɔ ɖeka kple ɖevi mawo le aƒea me vɔa? Nèkpɔa?
Ɖevi kowo nye srɔ̃nye. Ɖevi mawo menye ɖevi o. Ɖo tom, ɖevi kowo nye. Míawoe la he wo kple lɔlɔ̃. Ɖevi kowo kpɔtɔ nye. Medo taflatse. Srɔ̃nye medo taflatse. Nu sia meganye fefe ƒe nya o. Ne wònye be ɖevi mawo la nye kplakatse na mí le aƒea mea, ke matrɔ ɖo wo ɖa. Ɖo wo ɖo ɖa loo. Nane woatrɔ yi afi wotsoa. Vinyewoa?
Ɛ̃, woawo.
Nye va sio ne edzi, ne edzi nyuie ɖe. Mi mia nu le afima lo, mi mia nu lo. Mi kpɔ ya kame afinvi ya ɔɖa lo. Ah ah. Mie gbɔ tso afi ɖe be Amerika yo gbɔ tso. Mi nyie be afi ya Nigeria ye. Ye le mia gbɔ fi ya mi bu na ame yo shi wu mia. Mia nɔ ku kpoa ye wo kplɔ mi gbɔ va. Ye kpoa mi va le mia ɖo ah ah. Ah ah mi gblẽ ŋtɔ lo. Antuka. Nye gba kple mie do go le aƒe ya me. Ma fia mi ye mia nya be fi ya Nigeria ye. Nuke nye ma kpɔ me le.
Hein. Mi tso mi tso mi tso mi tso ɖa le kloa dzi. Baba na mi. Vinyewo baba na mi. Nuka wɔ nye wɔm ne le. Nu ka wò nye wɔm nèle ɖo ɖa vinyo gbɔ? Nuyi nèwɔa ƒe gɔme ɖe? Meke ɖe mɔ no be nànɔ vinyo kplɔm nenema? Ewɔe mele nya gblɔm na. Nyɔnu. Nènya ale vinyo le veve ɖe nam ɖoa? Ɖevi mawoe nye nuyi woanɔ agble daɖi nam hafi dzo le gbɔnye. Ye wò ya le va le wo kplɔm nenema? Tso, ne nàto ɖa le aƒeme nam. Nyemegadzi la kpɔ le agogom. Alo lagagogo vinyewo ke o. Ɖee mekɔ na woa? Oscar nyea?
Ewoe.
Oscar nyea?
Aloy.
Amegãxɔ ŋdi bonjour.
Ɖe Cikwesli ƒe nɔmba le asiwòa? Yes, ele asinye. Ɖe late nama?
Enyo eh eh, na mele tsɔ kaƒomɔ nye va le charge, mele chargeum.
Ɖo tom, Bella. Nyemate nɔ gatsɔm ɖo ɖe ɣletri sia ɣletri o. Enuwo le sesẽm le dzoa me, eyi ke metsɔ na woa nanɔ belem ne kaka ɣletritɔ hafi. Ɣletritɔ kpata?
Vɔ adagã, ega mamlɛ yi ke nèɖo ɖo ɖa maa?
Vɛ kpɔ be meke le xɔtrɔa ƒom. Wezɔ nye velia, nu kae dzɔ? Enyam be madzo. Ee,
Bella, na mí mɔ vie. Nya kae nèdi la gblɔ be nyae? Oscar ɖem to le aƒea me. Yi menɔ te kpɔe ƒe ɖeka blibo megbe vɔa. Ye wòva gbɔ tso vovodea. Oscar va ɖem to le aƒe me. Gbeɖe gbeɖe gbeɖe.
Nyemekpɔtɔ le edzi xɔm se o.
Mekpɔ dzesim o lo. Ŋutsu ma mekpɔ nya nui wòdo ti o lo. Nuka?
Hey!
Hoo! Enyea? Mekpɔ mɔ awɔ nenem o ɖe. Mekpɔ mɔ ado ɣli ɖe tawò kaka wòava nye be wòanya wò ɖe. Matu nu kple ŋutsuvi ma lo. Mebe matu nu kple ŋutsuvi ma. Mana be ɖevi ma atrɔ zu tɔtsɔɛvi. Ma tu nu kple Oscar. Ma tu nu kplee. Ah! Oo Mawu nye.
Oscar. Nye velia. Cerveau aɖe le asi.
Aƒetɔ wò ŋkɔ ŋti nekɔ. Akpenɔ ɖe ƒome sia ta. Akpenɔ be nèga bɔ mí ɖe du alea ke. Akpenɔ ɖe wò lɔlɔ̃ kple wò ametakpɔkpɔ ta. Akpenɔ ɖe nusianui wɔm nèle le míaƒe agbe me ta. Nye Mawu kple nye Fia, ŋtikɔkɔe kple bubue dze na wò. Kafukaf kple akpedada na wò. Aƒetɔ míae ye di míele gbe dom ɖa. Míebiɔ wò ame ta kpɔkpɔ. Yehowa yra mí. Wò ya irane nɔ mí. Aƒetɔ nye adi ɣesiaɣi. Ɣesiaɣi ke míado ɣli ayɔ wò la, Aƒetɔ na be wò yayra na ɖiɖi kɔ ɖe mía dzi. Futɔ sia futɔ si atsi tre be yeagblẽ le mía ti la, Aƒetɔ, anyigba neke nu me ne wòami. Nɔ ŋkɔ ne nànɔ megbe na mí. Dzɔ mía ŋuti, ɖe mí ɖa le futɔwo ƒe nu me.
Megabidzo, megabidzo, nyemenya hafi o, ayi afɔ nye. Kplɔ ɖeviwo yi dzia, kplɔ wo yi ɖe dzia. Modo baba nɔ. Afɔ nye. Ayi eŋe. Afɔ nye. Modo taflate nye menya afi wɔ. Modo taflate.
Xole mɛ. Ashi kami. Mele mi vɔ. Amega dogo va lo dogo va me lo daɖi. Gadzɛ dama ɖi.
Wome fena veve kpli o. Nyanu mama seŋ. Le tsɔ be nye menya ale yo dana tsua ye. Hã, melé mi azɔ, ho le eme, ho le eme. Amegã do go va lo do go va, melo, melé fiafitsu ame eve mi do go va, mikɔ asi yi dzi, ho le eme. Aloy, Ŋka wɔm nèle kple tsua? Amegã, Mesi wòava afisia be yeava bra ke mi. Yi wotso kɔ nugbɔ na yi mebu do ɖokuinye, yi metrɔ kpɔ zi ɖeka ɖeke ko mekpɔ le anyigba, ʋebiɛ sue loo daɖi. Nye mablo ɖewo va be yeava wu o. Mekee dɔ mi.
Mekee dɔ mi be miava wum. Migblɔ nya kabakawo hafi mawada tu ta na mi loo. Kpɔ egbɔ be woanɔ afi ma ne mayɔ kpovitɔwo. Amegã yɔ kpovitɔwo kabakaba ne woava. Mada tu ta na mi. Mawu akpe dze na wò, bubue dze na wò, kafukafue nye tɔwò ɖaa. Mimia nu si na mada tu ta na mi, mada tu ta na mi loo. Gadziawo mefena kple numɔwo loo. Hebieso, hebieso, hebieso,

Amegã ɖe ke mi vɛ gblɔe ɖo le kpovitɔwo gbɔ.
Ŋuti nya didi aɖe wònye. Le kpoa, ame aɖewo le agbea mea, womate ŋu kpɔ Mawu ƒe ŋkume o. Ɖe la te xɔse be aʒan vinyee dɔ ame ɖewo ɖa be woava wum a? Be wonewu o. Nukata?
Wo ŋutɔwo ŋu eme le kpovitɔwo gbɔ le esime wodo funyafunya wo megbe. Exe fe na wo be woaɖe nye agbe ɖa elabe megbe be nyemele ɖe ge o.
Nyemese nu sia kpɔ o ɖe! Nu ka ta woadi be yewoaxɔ wò agbe? Xexe sia nyra ku ŋutɔ loo!
Asi dze wo adzi. Meka ɖe edzi be woakplɔ wo yi ʋɔnu eye woadrɔ̃ ʋɔnu wo. Amegã, ɖeko magblɔ be nàwɔ blewu le nya sia me. Fifia aleke le li ɖo?
Medo taflatse. Medo taflatse. Nyemedi be mawɔe gake o.

Nu kae le edzi yim le afia? Nyatɔwoe zɔ o.
Ɖetugbiviwo, mehlẽ krɛm kple kpɔnɔ viviwo gbɔ na mi. Nya kae wodze be miagblɔ?
Akpe mía tɔ.

Izi na na kua ye awi lo lo gomba si no ku na me. Me meɖe kuku madam vitukui megagblɔe na ame gã o. Eh.
Nele wɛ ɖum abe abu ɖeke vie ene. Abu ɖeke.
Oke, eh, meɖu na wòe le agbo ne keviwo dome le aƒe, eh, ye ma. Ah, ame sia ame dze sim le aƒe be ewɔɖula vavã menye. Meɖu na, eh, ah, awui lɔlɔ gomba. Míagate ɖui ma kpɔa?
Taflatsɛ. Maɖu wòe nɔ. Hei, meɖe kuku, nyemedi be no nya ɖa le dɔa me o. Abe ale yi nèle kpɔm ame le dɔ wɔm, nyemedi be tɔwò ado go va wòava kpɔm mele wɔ ɖum wòava nyam dzo o. Ao, tɔnye mate wɔ nenema o. Tɔ ma tɔ ŋka. Kpɔ fisia Nigeria ye lo. Afisia menye Amerika ye amesiame la ɖo eƒe dze na o lo. Amerika ye amesiame ɖo eƒe dze na si le kpalo kɔ aɖaƒe atɔ ŋtɔ hã. Le kpɔ agbo nudzɔdzɔ be dɔ yi wɔm melea. Hafi makpɔ dɔ sia meɖua yaa. Kaka tsi kɔ na hafi meva kpɔ dɔ sia. Nuka tae medo na gbea nyui ɖe o. Nye medo na gbea nyui ɖe o. Enya ka gɔe nye wo ya? Meɖe fu o.
Metsɔ koklolã va na wò abe xɔlɔ̃nye ene. Hee!
Abe xlɔ̃e ene. Oh, míenye xlɔ̃ xoxo vɔe. Míenye xlɔ̃ xoxo vɔe. Hey, poulet braisé. Hee! Baba yi amegã.
Gbe sia gbe baba yi nɔ baba yi baba amegã tsa baba yi. Bye bye. mikpɔ koklo koklo lã mikpɔ mikpɔ nu
Aloy.
Hey! Awɔga, awɔga wò ɖokui, awɔga wò ɖe kuku awɔ be. Ɛ, ɛ, eviwo, eviwo nyɔnuvi tukuitɔ etsɔe va nam, mede mefi ye o. Yesu ɖeka koe nye te mu, afi ya mele hafi wòkɔe va nam. Ɖe nàte ŋu miawo nu ma? Ɛ. Ɖe metsɔ nya aɖe ɖe ŋu oa? Amegã, ɛ, amegã etɔ̃ nye akpavitsilɔ nye, eye nɔ nyea wɔna dɔ le dzɔdzikpɔ me le mía vevi la ʒe. Mi mefina fi o. Ao. Ɛ, amegã, Yesu ɖeka koe nye te mu, alo. Ɖe nàte ŋu nɔ te yakame ŋu ma?
Ŋkate mekpɔ klɔ ʋua vɔ. Ok!
O, amegã, amegã, maklɔe fifi lailailailailailai.
Anyɔ nɔ be nànya nuƒoƒoƒo le agbea me. Adɔ dzo tsɔ wo. Enyɔ mesi. Azɔ ɖe abla nàve klɔ ʋua, meɖo teƒe ɖe la yi. Enyɔ, enyɔ akpe amegã. Nuka be nyae? Me cukaɖa be wɔna kplu ma? Me via esɔ na va na mele ɖuɖum ma? Ne me gblɔ na be nye ma nya vovovo, ma nya vovovo tso egɔme haɖe. Nye ame me fina fi mi, me fina fi mi fa mi mo. Sa ve la dzi, sa ve la dzi kɔa.
Wow, nu ka ta miaƒe ŋkume le nenema? Nu kae le edzi yim le afia? Nye dzila trɔ yi ɖe Amerika, vɔ mía tɔ mele wɔwɔm ɖe eƒe ŋugbedodoa dzi o. Míeɖo la lé wòakɔ nya sia ŋuti na mí. Vɔ mía tɔ fia dzɔ gbe na mí be yele mía kplɔ ge aye. Vɔ tso ga yi me wòdo ŋugbe na mí be yeakplɔ mí dzoa, mele wɔwɔm ɖe eƒe ŋugbedodoa dzi o ɖe? Mele egblɔ ge na míanɔ kpoe. Kpɔ, meka mí o. Anyo be nàva nɔ míaƒe akpa dzi míaƒo nu na mía tɔ. Ku ɖe eƒe fo promesa ŋu alo nàhe yi megbe. Va mía nɔ. Wò tsã tewòƒe hiã le afisia. Annabelle.

Nu ke dzro akpetɔ dzi. Mí le dzodzom mía tɔ. Mi le dzodzom. E nya ŋtɔ tɔ a? Nya ŋtɔ tɔ wònye gblɔm mí le tɔ nye. Ye kpoe ma ne se mía tɔ.
Nu ke le dzi yim. Míawo boŋ anɔ nya ma biɔm woe. Ne fia dzɔgbe na mí be ya kplɔ mí yi ɖe Amerika ne nyi be yela lɔ vɔ a? Vɔ a ŋtɔ kpɔe ɖa. Eƒe awe ma ma me ya mí le. E me nya be me fia dzɔgbe nenema. Mewɔna ɖe wò ŋgbedodo dzi o tɔ nye. Du sia me ti kɔ na mí, mídi be míatrɔ dzo. Ok.
Tɔnye mate ŋu tɔ te mí o. Míeɖo droit. Menya be miabe nya le me, eme kɔe, ye medo taflatse be melé mi da ɖi vie, eme kɔe. Menɔ ɖoɖo wɔm be mado go kple mi ne miadze si dzuame ƒe teƒe kpɔtɔeawo. Tɔnye, du sia me ti kɔ na mí ale gbegbe, mídi la trɔ dzo. Enyɔ, tɔnye medzɔ, eme kɔe. Mefia adzɔgbe be míadzo le Kristmas di. Kristmas sia dia, Tɔnye, edzo megablo nagada ɖe mía dzi ke o.
Ŋkunu mevɔna gbeɖe o.

Ta fla tse nɔ. Ne le nu sia yɔm be nuɖuɖua. Eɖi vɔvɔ̃ ŋutɔ nɔ nye. Mele naɖe kpɔm le eme abe adoŋklo funɔ ene.
Ta fla tse mi nɔ te nu ma. Edzɔ dzi na nyea. Nya me kpɔe be nyea be mia ɖɔ le nuɖuɖue. Ye ta ye me ɖa mia de nuɖuɖua ɖe na mie.

Nyame tsɔe be la do dzidzɔ na wo. Antu ka na ne mia ɖu mia be nua ne mia dzi na ɖe mia yi ɖa na wo hã. Ẽ, kpɔ gboma nyanya vivi yi ke me ɖa ɖa. Woa va le gbɔgblɔm be, Yo me te le ɖu ge o. Meka ɖe edzi be do dzidzɔ na woe.

Le woaƒe du me. Aa! Ame sia menya naneke ŋutɔ. Mí ɖu woa dzi ŋutɔ xoxo vɔ, mí ɖu woa dzi vɔ, mí ɖu woa dzi vɔ. Aa! Woma ɖu na Masera dzi le ŋutɔ ƒe terrain dzi o ɖe. Aa! Hehe! O, Masera dzi ɖewo sẽ ŋutɔ. Wo sẽ ŋu ale gbegbe. Woa ɖu woa dzi ya kpoe. Ema ya banka shɔe. Bɔluƒola dodoewo, bɔluƒola dodoea dodoewo le mía gbɔ le Masera. O, mí ɖu woa dzi xoxo vɔ. Bɔluƒola dodoadodo soka Real Madridwoe le mía gbɔ le vɔ gã. Ah! Míeɖu edzi vɔ, míeɖu edzi xoxoxo vɔ. Ɛhɛ, va, va lo, va mabiɔ. Enu me yi ke nɔna bibim na mi mítɛmítɛmítɛ le aƒe ya me ma ɖe, meke nɔna nu ma fiɔm mi? Ɛhɛ, gblɔe nam. Meke fiɔna mi? Nya kawoe nye gblɔm nèle? Menye nya yi gblɔm mele oa? Nya yi me dzi la gblɔ koe nye be enu me ma yi nɔna bibim na mi le aƒea me ma, nyemesenɛ mo. Tso na ga yi me ma kpɔtɔ nɔ aƒea me ma, mato ne be mia dzi dzɔ gbe ma dodo. Enɔ nye dzi be na ple Apis va na ye. Ne kpɔea,
aleke mate ŋu ase, ase, a, a, a, a, anya nya yi ke tutu yele dzi be yeagblɔe fia? Ẽ, Amerika ƒe egbemɔ yi nele nu me na nye ɖeke ma ka se gɔme. Mi mate do aƒe gbe viɖea? Ẽ, mi do Enɔ nye aƒe dzi be gbe. na ple atike yi ke woyɔna be Apis va na ye. Oo, ok, atike kui wònyea? Lake gblɔ be atike ye. Le be pis, nye me tsɔe pis ye, pis aha wònye le mía gbɔe. Ne be ebe me ple atike kui yi ke woyɔna be e, e, pi, pi, e, pi si alo. Enyɔ tsɔe na. Nye me nya be atike aɖe le yi ke woyɔna be e, e, pi si alo si, pi, si alo ji, pi o. Ne me gege ɖe famasia kpɔa ma dzi akpɔ. le sia. Ɖe mate kplɔ doa? Taflatsɛɛ. No, no, ao, ao.
Taflatsɛɛ. Daflatsɛɛ, eye nye daflatsɛ nyi No!
Nyam be xɔlɔ̃ mie nye, nyemenɔ lã nyitsɔa, maganɔ bubu ke loo. Hee!
Mikpɔ bleble kple corruption ɖa looe! Mewɔ nukunu nam o. Amerika, kpɔ gblẽ nam, ɖe wofiɔ mi bleble kple corruption le Amerika? Nenema koe nanɔ kpɔm be ɖevi yewo atsɔ nu ɖe nɔ yewo ava lɔ wo le afi yae le atsiɛ me cɛkɛɛ. Hɛn. Enyɔ ma kplɔ mía yi vɔ mía ɖe bla mía gbɔ va kaba hafi tɔ ma la gbɔ va lo. Etɔ ma yi ke akɔta be ame yi ke ƒona rubi ene amegava tsɔ ma sɔ rubi wɔ va ƒo ɖo ɖe aya me o.